א גוטן ערב שבת, פרייטאג י' סיוון, אפאר עניינים צו רעדן, איך וויל אנהייבן אבער מיט א ענין וואס איך מיין אז אלע דארפן אויף דעם מאכן א מחאה, און דאס איז נישט נאר א חוצפה, עס באווייזט ווי ווייט עס גייט, מען טאר אויף דעם נישט שווייגן. א גרופע פון קנאים, איך ווייס נישט ווער דאס איז, זענען אריין געקומען צו הרב בעדני, ס'איז דא א ספרדישע רב וואס ער איז פון די הויפט אין שס, דער צווייטער צו שלום כהן דארטן, דער יא, געוואלט פון אים חתונה אויף א בריוו אויף א מודעה וועגן איינע פון די עצורים פון די ווייבער דארטן, ס'רעדט זיך וועגן אזא איינע וואס די צבא טענה'ט אז זי איז נישט קיין פרומע,

איך פרעג אייך, מען מעג צווינגען א רב אויף וועלכע חתונה ס'זאל נישט זיין? איר ווייסט וויפיל רבנים האבן געהאלטן פון עניינים און זיי האבן קיינמאל נישט געוואלט חתמ'נען צוליב פארשידענע סיבות? אויב זיי מחויב צו חתמ'נען? איר ווייסט וויאזוי קוקט אויס אז יעצט פארשטיי איך אז יעדע חתימה וואס מען קריגט איז מען קומט אט אזוי אן איש טוט מען אים מאכן הפגנות. וואס איז וואס איז די פשט דו גייסט אים מאכן הפגנות ער האט געזינדיגט עפעס? וויל ער נישט חתמ'נען? ער איז דיר נישט מחויב גארנישט? ניין! איך קען אידן אזעלכע וואס האבן געהאלטן אין עניינים אזוי שטארק און אזוי שארף און קיינמאל נישט גע'חתמ'עט! בשיטה! ער מסתמא האט געהאט דא נאך א חשבון ער האט געוואלט גוט מברר זיין ווייל די סארט ס'דא אזוי ביי די ספרדים דארף מען שטארק אכטונג געבן. מען שפילט א שפיל און ליידער ליידער מען האט שוין געזען ווען מען האט געפירט מלחמות פאר אזעלכע, מען האט געזען די הפגנה וואס איז געווען אין פאר אפאר וואכן צוריק אין לשכת הגיוס דארטן אין ירושלים, א מיידל, פריצות, די ערגסטע פריצות, היינט גייט צו די פריצות, די ערגסטע פריצות וואס איז נאר דא, ריכטיג זי איז געבארן געווארן אין א פרומע שטוב, איך גיי נישט אריין אין דעם, איז דער אמת איז טאקע אז גיוס בנות איז אסור אויך פאר פרייע, אבער מיר קענען נישט גיין יעצט ראטעווען די גאנצע וועלט, מען קען נישט פירן, איך האב נישט געזען אז די יחידות אדער אפילו די קנאים זאלן ארויסגיין אויף א מחאה קעגן בכלל גיוס בנות, אלע בנות פון צבא, ניין אויף דעם רעדט מען נישט, מען רעדט נאר אויף פרומע מיידלעך יא, אבער זיי זענען דאך נישט קיין פרומע, און ווייטער לאמיר רעדן עס איז יא פרומע איז א חב ד'ני מחויב צו חתמ'נען ווייל ער האט עפעס א סיקריק צו א קנאי וויל ער זאל חתמ'נען אז ער עפעס מחויב אבער איז גערעכט געווארן יא קענסט אים קווינסן פרוביר אזוי פרוביר אזוי פרוביר אזוי אפשר וועט ער וועלן אבער ער זאגט קלאר איך וויל נישט. וואס איז דו דו מאכסט אים הפגנות און דו קומסט פון אן א מלחמה, רבותי לא זו הדרך, ניין ניין ניין ניין ניין, ער וויל נישט חתמ'ען געבטס אנדערע רבנים וואס ווילן יא חתמ'ענען, וואס גייט דיר עפעס אז זיי לעבן דווקא אים, דאס קוקט אויס מער אז מען זוכט פון אונטערגרונד מאכן הפגנות און אוועקפירן מלחמות. ס'איז נישט ערנסט בכלל, ווייל ווען ס'איז ערנסט וואלט מען זיך געפירט ערנסטער. איך זאג ווידער, א רב האט זיין פול זכות מחליט צו זיין צו ער וויל חתמ'נען צו ער וויל נישט, און ס'האט גארנישט צו טון אויב ס'איז א ערנסטער ענין צו נישט קיין ערנסטער ענין, מען קען נישט צווינגען קיינעם, איך וויל נישט אז מען זאל צווינגען רבנים. מען טאר דאס נישט טון איך העט ווייל איבער רוב צווינגט איבער חס מיט געצוואונגען די ווייסט וואס מיר די פריסקע רוב האט געפירט א גרויסע מלחמה אין די רבנות ווייל אז געטאן אין צו רבנות מיט טעם וואס איז בשם רבנות מיט טעם ווייל ער שטייט אונטער די פרעשע פון די מדינה ער מוז טון וואס זיי ווילן נישט ווייל ער קען טון וואס ער טראכט א רוב דארף זיין פריי צו קענען באשליסן אליין וואס ער באשליסט אפילו אם לא חל ימין שהוא שמאל אז שמאל שהוא ימין זע ער אליין פון זיין קאפ פון זיין דעה פון זיין וועג דאס איז דאס, אן קיין פחדים אן קיין מורא פון אנדערע און און קומט מען דא מען פירט אים הפגנות ווייל ער וויל נישט חתמ'נען, דאס באווייזט דאך מיט וועמען מיר האבן צו טון, די גאנצע מערכה האט קיין ווערדע נישט, מיר זאגן פארוואס?